Salam mähriban doganlar, eziz ildeşler, gadyrdan tomaşaçylar! Dünýä türkmenleriniň Türkmenim atly YouTube kanalynyň nobatdaky wideosyna tomaşa edýäňiz. Häzir bir örän möhüm waka bolup geçdi, ýigriminji noýabrda dünýä belli Garaşsyz türkmen žurnalisti biziň edermen gahryman habarçymyz žurnalistimiz kärdeşimiz ýürekdeşimiz syrdaşymyz Soltan Açylowa Soltan daýza Ženewada özüniň baýragyny almaga gitmelidi ýöne Türkmenistandaky Stalinden miras galan NKWD KGB Mahluk, akmak režim ýene şol Stalinden miras galan metodlar bilen Soltan Naýzany saklap ibermediler. Şol Ženewa gitmeli güni ir säherden öýüni basyp, ak halatly hekimler ýokanç keseller hassahanasyna zor bilen äkidip, şo taýda bir Bir hepdä golaý saklap, soň goýberýärler. Oltan açylyma bilen baglanyşykly halkara guramalar etmeli işlerini edýär. Bizem, hakykatdanam, daşary ýurtlarda erkin, hemme zat biziň üçin elýeterli, internet, köpçülikleýin habar beriş serişdeleri, zat. Şonuň üçin näme etmeli? Türkmenistandaky hakykatlar bilen baglanyşykly habarlara tomaşa etmekden, şony paýlaşmakdan, şoňa duýgudaşlyk bildirmekden çekinmeli däl, mähriban doganlar. Türkmenistanyň hronikasy, Hronika TM nokat kom atly Türkmenistanyň hronikasy neşiri bar. Yzygiderli ýagdaýda Türkmenistan bilen baglanyşykly maglumatlar çap edilýär. Türkmenistanyň içinden ýa Türkmenistan bilen baglanyşykly halkara guramalaryň alyp barýan işleri, şolaryň çap edýän habarnamalary, alnyp barylýan işler, maksatnamalar, kabul edilýän kararlar, şol zatlar bilen baglanyşykly dogry, jikme-jik, bitarap görnüşde habarlar berilýär. Soltan naýza-da Türkmenistanyň hronikasy neşiri bilen işleşensoň, Soltan naýza bilen baglanyşykly habarlar, maglumatlar şol neşirde çykdy. Şo taýdan yzarlaň. Soltan Açylowa duýgudaşlyk bildiriň, gollaň. Soltan naýzaň ýeke özi Türkmenistanyň içinde Haram režime garşy, haram tohuma garşy, şolaň ýallaklaryna, ýalýaglaryna, Stalindan galan henizem şol kelle, henizem şol metotlar bilen, şol aňsyzlyk, şol düşünjesizlik, şol samsyklyk, şol zalymlyk, şol NKWD, Stalin režimi bilen Türkmenistany talap, gana çaýkap, türkmen halkyny gyryp oturan şo režime garşy Soltan naýzaň ýeke özi göreşýär. Soltan naýzany gollaň, Soltan naýza duýgudaşlyk bildiriň. Türkmenistanyň hronikasynyň üsti bilen Soltan daýza duýgudaşlyk bildirip bilersiňiz. Şo taýdaky materiallary ýaýradyp, şolary paýlaşyp, Soltan Açylowa duýgudaşlyk bildirip, göwünlik berip bilersiňiz, mähriban doganlar. Bu zatlar kyn zatlar däl. Şonuň üçin Soltan Aýzany gollaň. Bu günki çykyşymy Soltan Açylowa goldaw beriň, duýgudaşlyk bildiriň. Diýip, şu maksat bilen düşürdim. Soltan Açylowa bilen bilelikde Azatlyk Radiosynda ýene Türkmenistandaky hakykatlaryň bütin dünýä jar edilmegi üçin bilelikde işleşdik, bilelikde göreşdik. Ondan daşaryn Soltan Açylowaň maslahady bilen Şoň goldamagy bilen Türkmenistanyň hronikasy neşirinde bilelikde işläp başladyk, bilelikde işleşýäs. Kärdeşimiz, ýürekdeşimiz, syrdaşymyz Soltana Açylowa duýgudaşlyk bildirýäs we şeýle-de bütin halkara guramalardan, adam hukuklaryny goraýan, žurnalistleri goraýan bütin halkara guramalardan haýyş edýäs, Soltan Açylowa yzygiderli üznüksiz ýagdaýda goldaw bermäge dowam ediň. Şu wagta çenli beren goldawlaryňyz üçinem ullakan taňryýalkasyn. Nesip bolsa ýylyň aýagynda şeýle-de täze ýyldan başlap täze çykyşlarymyz, täze gepleşiklerimiz bolar. Ýeneki efir duşuşyklarymyza çenli hoş sag boluň. Saglykda, toýda, erkin Türkmenistan Halk Respublikasynda bilelikde toý saçakly gatnaşyp ýörmek hemmämize nesip etsin. Hoş sag boluň, Alla ýaryňyz bolsun.